Hello, in dam maw ka video te min lo en sak zel a like te comment te subscribe te min lo pek sak zel avang ka lawm lutuk aw vawiin chu Christmas Eve u lawk ni a nia maw kan chhungkain kan buai dawn lutuk a vawiina kan buai na enge kan tih tih vel kha ka rawn ti lang duh a maw ka nau pawh kan nau mipa hnih nei chhun an hnathawhna changin a rawn haw a Ka video a lang ngai miah lo ni vang khan vawiin chu a rawn lang ve dawn a maw, chuan kan pa pawh a rawn haw a, zing karah khan daruk leh chanve velah khan kan pa nen khan exercise kan chheh velah kan va kal kual vel a, chuan khami hnuah khan Bible study tih te ka inbual a, ka sam ka siam zo a, skin care hi ka la khawih lo va maw ka la ti lo va, khalai aṭang khan kan ṭan chho vang a, kan video te a tawrh thleng min lo en sak bul a, chhungkawi thlalak te kan nei nga chu ei khawm te kan nei nga chuan ih eng nge ih infiamna pawh kan kal nga chuan zan lamah I Daria tlai Daria Darkua bawr velah khan maw i biakina ulh lawk kan ah Christmas kan va hmuak dawn a khatiang vel kha nia a tawp thleng min lo en sak dawn nia aw nakina kan inhmu chho zel dawn nia. Awle, tunah makeup ka hman tawh a, hei ka kawr tur ania maw? Kawr hi chi hrang hrang kan ha dawn a, brown nen, a dum leh var nen. Chuan ka Christmas kawr maw khatiang kha kan ha dawn a, hetiang hi nia maw nakinah a fun in kan rawn la ti lang dawn nia aw. Tunah kan in siam anga chuan kan kal ang. Awle, tunah ka sam hi hetiang hi nia maw ka la chhuak tawh a, mawi ka tia kei pawn a nangin mawi in ti em chu ka hre lo va. Nakinah kan kal hunah a rawn thiang tih hi ka hlau lut tuk a, amaherawhchu tunah ka rawn ti lang ve duh hrim hrim a i hre thiam em. Nakeda chhiat palh tak in kha kha nia puin chu ka fuh reuhin ka hria a. Chhung te pawh hman tawh a kan va kal anga Nakina a hmunah kan in hun leh dawn nia aw. Tunah kan chhuak tawh a hei ka nau pakhat leh kan pa hetah kan pathum in kan kal a a dang ho panga chu motor pakhatah an rawn kal a maw. Kan va kal dawn a minute sawmthum vel kan kan khal anga chuan parking kan zawng anga kan awm kan kalna tur hi museum ania maw museum ah ih-- Darkar thum chhung kha pawisa pe in thla kan lak a amah erawh chu a chhung kha an phal lo va a pawn lamah ania maw a pawn lam pawh mawi tho turah ngai ila kha kha nia chuan Christmas tree awmna te ni che ka rawn sawi tawh khan khatiang vel khan i chho dawn a maw khatiang khan enga kan thlen hmuna kan ti lang leh ang awle hetah hian thla kan rawn la dawn a ni a mawi tiraw. Umm helai velah hian kan rawn la dawn a ni maw pangpar te awm a chuan parking hi a harsa em em a ah waterfall te pawh satah sawn a awm a maw umm ka chhungte kan la nghak mek e. Awi vawiin kan buai kan buai zia chu ni mai tun tum Christmas chu hei a vawt lo hrim hrim a ni teh sa lut tuk a maw hei. Aa nangni in chhungkua in hla te in la ve em aw? Kawminah te khan lo ziak u la in lak chuan in Christmas kawr te kha in lungawi em tun tum chu aa keipawh ka Christmas kawr nena tawp lamah ka rawn in la ve ang a maw? Aa chhungkua hian puitling pawh ni mai ila hei thlalak hi harsa lut tuk a mipa ho hi thlalak an peih vak bawk si lo nen khan maw? Hei hi kawr brown nena kan lakna kha nia. Tun tum hi chu Christmas ah bazar bu ka kal hman lo nih hi. Awle tuna heta thlalak hi kan hman tua chawi tur kan kal anga chu kan eizo huna Christmas tree awmna thla kan la lei anga chuan i infiamna kan kal anga chuan kan inkhawm dawn tih vel kha la tam lutuk a maw kan va kal chho zel ang aw. Awle tuna chawina tura kan va kal mek a. Ahh chaw eina tur hi buffet ah kan eng a buffet hi kan eilo na rei tawh lut tuk a ka nu in buffet ah ka kal chak lut tuk a tia maw buffet kha kan kal pui anga chuan hun kan neih a nih chuan i Christmas tree kan ahh Christmas tree awmna ah maw kan va kal lawk anga a chhan chu nakinah kan infiamna kan kal duh bawk si chuan tlai inkhawm tih vel pawh ka awm bawk zawk dawn bawk sia maw kha vang khan kan rawn ti thuai thuai dawn nia aw.

Chawhmeh hetiang hi nia helaiah hian kan duh kan thlang ngang a, a lai velah khan min rawn kan sak dawn a ni. Hei hi sushi a nia, sushi lampang hi chu kan ngaina vak lo va, kan chhungkua in hei kan duh kan thlang a, sawtah zawng min kan sak ngang a. Chuan helai hmun hi chawhmeh tam em em a, hetah ka ta ka ding lamah hian thei leh seafood lampang leh hmarcha lampang a awm a, chuan helamah chhang Maw chhang chi hrang hrang a awm bawk a. Cafe hi nuam kan tihna chhan chu thil hi tam lutuk amaw hei hetah seafood ka nu phei chu a uar lutuk a keini chu kan ning ve thei a amaerawh chu ka nu hi uar lutuk amaw um hei a chawhmeh awm zawng zawng kha rawn tih lan ve kha ka duh bawk sia a rei bawk sia maw kha vang khan rang deuhin ka rawn ti lang a min lo hre thei a maw la min hau lo la Hindu te kha lo ti hai lo la maw? Um, hetah steam chi hrang hrang, hetah chawhmeh tui kan ti lo mi soup, um, ta vei lamah pawh cha. He lamah thlai lampang leh seafood lampang. Oh, khatiang vel kha nia hei. Hetah hian mi pakhatah hian dollar sawmhnih kan pe a, chuan i Kan duh zat zat kan ei thei ni hi. Um, hei hi ka thleng hmasa ber. Um, ka thleng hmasa ber ka hman ta a thleng hnih na. Hei. Ei tui nia o ka rila cham tu ka mo. Ka vang khan kan ei chau anga ka tia. Tuan ka pa, kan pa hi ka bula chu kha nia. Kan pa bula mi hi ka nau ania mo. Na thona om kha. Tuna chang lam bang ka ei a. a chaw lampang chu thleng hnih i a chhang lampang ka hman ta a hetiang ania tuna christmas tree kalna kan va kal anga thla te kan rawn in la dawn ani chuan ka video in lo en ani chuan a tawi te kan pa ni na kan lam na kan post te pawh khamin lo en sa go lamo Hei, hei hi ka Christmas kawr a ni a maw? A khak a kan pa ni phawt a. Umm, Christmas kawr hi tun tum hi a blue colour ka la a. Nikum ah khan yellow kha a ni a, tun tum chu a blue lampang a ni a. Umm. Kan inti chhe lo em em a. Ni an lo tam vak lo va maw? A zia awm. Mi tama in line up ngai vel ang chi kha nih loh avang khan a zia awm lutuk a, rei deuh pawh kan lak pawn a pawi lo va, hetah ka nu leh ka pa pawh in rawn zui a. Aw le khua thim ve ta a, Christmas tree awmna lampang hi kan chhuah san tawh ang a. Awle, tunah chaw kan ei kham tawh a, Christmas light kan en tawh a, tunah present kan haw ngang a, present kan hawn zawh hunah infiamna kan va kal ang a, chuan infiamna kan hman hunah kan inkhawm dawn ni ulh lawk zan, ulh lawk zan a nia maw. Chuan khatiang vel khania chuan saninah ni danga kan tih ngai lo, amaherawhchu kan tet laia kan lo tih thin maw. Ka nu te khum hnuai ah hian enge dawh thlak ka ka dawh ang maw keimah chauh ka nau te chu ka hrilh lo vang a keimah chauh in ka dawh ang a kan mut hma in ka tel vek ang an nia Christmas nuam tak a in hman kan beiseng aw chuan a tawp thleng lo in rawh maw ala tawp lo nia aw tun tum chu hei ka nau ten present min pe dawn a keini chu kan pa nen hian tun tum chu pawisa kan nei lo vang in kan pe zo lo ni hi hei um

Hei present hawn pawh hi kan rawn ti thuai thuai a, nakinah infiamnaka kan la kal duh bawk sia maw hei, ah mutkawir mutkawr tih te, sam tawnna, ah workout na tur kawr tih te, mawza tih te, t-shirt tih te chi hrang hrang ka dawng a hei. Chuan kan hawn zawh velah infiamna kan kal tlang a. chuan kan inkhawm dawn a ni vawiin chu hei ka sawi tawh angin kan buai em em a ni phawt um tunah ah kan va kal mek a kan thleng tak tak ta e hei khua thim vek tawh hetah ka nau motor

Awle hei hi kan vawikhatna nih avangin heta min zirtir phawt a lawn dan tur te hei min han hrilh vel a. Mizo tawng hi hian ah lung lawn kan ti dawn mi engtin nge kan tih ang hei hi Mizo tawngin a hnuaia comment ah min lo hrilh hra mu la maw hei um ka lawn chho ve a. a zuan thlak a kal chhuk dan tur kha ka hlau lutuk a maw hei a chungah ka awm tawpa hei mipa khan i kut nen khan vuan tawh su i chhuk hunah zuang mai rawh i i tlu dawn lo i tla dawn lo min tia mai rawh chu hei ka la ka la hlau tho tho a um ka rawn try leh ang a maw a lo nuam lutuk a chhungkua a

Aw heta ka nauin ama ta kha loan a harsa lutuka ka loan thei nih chuan dollar za ka pe ang chi a chung thleng ka loan thei nih chuan ati hei kan try ve a harsa lutuka ka ti thei lo ni hi hei tuna helama Awle hei tunah a sang zawk lamah kan dawn chho tawnga. a kei a hrim hrim hi a sang lam hlau mi ka nih avang khan maw harsa ve em em a maw hei ka chung te chuan nuam an tia mai ro chu keima tan hian a hnuai lam pawh kha ka en ngam lo maw nung tuna hei a lui zet thlak a nia
Awle, ka video te min lo en sak zel avang ka lo lutuk aw hei. Kan kutte hi a duh nasa lut tu eish em. Kha avang khan kan chau lutuk a, kan va hawng a nakin a kan inkhawm dawn bawk sia maw. Vul lawk zan nuam deuhin min lo hmang a, chuan Christmas nia kan inhmu lo a nih le. In zavaiin Christmas chivai vek u le. Christmas nuam deuhin in lo hmang dawn nia aw. Chuan kum thar lamah kan inhmu leh dawn nia. In zavaiin bye bye u le.